right kozoita mumwe musi wandakazombofamba netsoka kunva kuavondale kunobuda kuwestgate baba haa ah, pamba kaipa ndakaibva paavondale pasteward bank paya paya steward bank murimo futi murimo futi mdhiriri haa ah, steward bank munombondionesa henyu moto zviri zvekutaura hazvo chokwadi noziwa Made, rega nditangidze nyaya yacho nako yakatangira madays iwayo ndaachangowana graft e, kune imwe company so then ndobva wati ah, you know what you need an account for us to pay you ndikati aiwa no problem account ainedze ndanga nditore neyanda ndinayo but ndazorealiza kuti yana ndinayo manje ndandavhura nephone number dzisiri dzangu saka dhiri rekuzolingisa neiko keshiranga singabudawa ah, papa ndo pandakazoronga dhiri roti rega ndovhura imwe akaunti ndangosvika futi paavo ndiwe papaya apa pandatoni aa ah, ah. patori nemumwe musikana anga atori panze zvemaagenzi agenzi izvozvi zvestod bank inozvita kakawanda like inoita kunge isingade kuti vanhu vaitire zvinhu mukati inenge ida kuti muitire panze so mobile banking ah ndino ndavhura kaakaunti kangu kaisf waiziva ndikatoti aiwa zvabhoni va ndatoenda kugraft kugraft kanyowa ndikakayava ndanoapa ndikati akaunti iyo right yechituru because ndana netu maakaunti estward bank but iyi yange isingaite because yange isinganyatsorowa madhiri eko ke okay. Ah, tashanda tashanda ndiri kurenda kuwestgate mumwe kamwe kachikwere zvako kemumwe mudhara so hapa pakashata pamba ipapo mudhara iwewe ka mudhara iwewe ka but aitoda mari yake mudhara iyeye apa ini ndaifanira kutanga ndanotora mari kubhengi ndoikanda mueko keshi ndotsvaga maus waiziva bcause mudhara iyeye aitongoti us hapana zvekuzomboti hanzi eh, martgs because ndoanga achiriko vanga usati kwane zig ah sekuru haa pei yatosvika day racho kudai mbinga musi kupinda chinhu vamwe vese vakatozosara vopinzwa mari dzatopinda haa apa inguva yecovid yeyo ese zvinhu zviri kutonetsa transport iri kunetsa zvinhu zvese zviri kungonetsa everyone is not sure kuti what's going to happen ah, tichazodii ah, apa ndi kutopanikawo even ini linda zonga ari kupanikawo ari kutori chamari iwewe unoshanda ka iwewe chichichi dzimba dzedu dzatakavaka idzi ndo patine chitotarisirawo kutoti tiwanewo chouviri tichifidhawo mhuri dzedu ah! ndava ndatozoona kuti pana paipa haa pana ani nedhombi randina ndasara naro haa ndova ndangoti panapa rega ndinoita sei rega ndifambire nyaya dzangu saka inini nyaya yangu yanga iri very simple ndaingoda wangoenda kubhengi ndonzwa kuti chii chiri kunetsa what is the hold up since vamwe vanhu vanga vatobhadharwa kudhara now vamwe vanhu zvavanga vanga vatobhadharwa kudhara ndaitongofunga kuti pamwe mari itongori chii hameno payakahakira mustoward bhengi imomumu hameno zvikungoitika so ndikaenda ndotaura nawo i thought kuti zvichava zvangosovheka mari yobva yavirese yobva iropinda mubhengi ipapo ipapo then indobva ndawithdrawa ka ndonotenga maus ndorowa zupko rangu ndakadzoka paden ndopalenders mari yake so that was my my thought ndo yange iri line of thought very clear very innocent very i would say it was very naive of me to think kuti it's very easy like that with steward bank it wasn't ah ndabudikira baba pasteward bank paya paya ndatoburitsirwa kuna second kubos covid yanga ichangotanga lockdown ichangotanga vanhu vazvikufamba kwainetsa kwaitofamba vane tsamba ha ndasirwa kwaikuenda crossa ndangoti gagaga ndasvika pa Ah, avo ndivo vaya paya ndapinda mbengi baba ah, mbengi macho na mamaski chichichi zviri kutoti mando lucky enough nandine maski ah, ndapinda maya maya ndataura nyaya yangu zvikanzi ah no you know what hazvinetse e, mari yako inopinda mukomana but isusu handisi kumboona transaction yakaita sei yakaitwa nevarungu vako kuti ubhadharwe mari ko zvinonzi varungu vanoita transaction sei ini ndakatoshanda two months e ha pepe zvikanzi yochenda kune varungu vako vakupe nhamba ye aminanzi rbb here some number and aifanira kupiwa inoratidza kuti proof yekuti zveshuwa wakaita sei wakarova transaction ah, baba pepe apa dhola ratopera because ndandatopa mudharo yanditakura ah, vanangorova kacross country pandaishandira kudhuze ne padhuze nepaprince edward apa zvekuteti yange ingori chii kwandiri as much as it was avondale kensington ndaingozvitora kungoti mese muavondale hapamba yeah. singanetse ipapo some few kilometers maybe two to three ipapo maina ndava kutonyatsoona kuti ah, mari noona kutadza kubuda nhasi ha ah, vandarowa dai so ndasvika kumaofisi ekubasa kwangu ndatonanga kuaccounts ndasvika ndavaudza ah, you know guys chii Eh, ndozviri kuitika hakuna mari of which lenders chichichichichi zvikanzi aiwa no mai vane mufesi wekuaccounts andakadosvika no zvikanzi takatoisa mari iyoyo makaisa zvikanzi ee eh, nhamba yamuri kuda eh, vava ndatonyorerwa pasi zvikanzi next time pavari kutaura nevanhu vekusteward eh, just give them this number ndo yawanoita follow up naye yacho ndikatamana but apa manje ndoita sei ndodzoka haa ah, badzanzi atokuma 12 bhengi ranga ratovharwa haa bcoz yange iri satad haa ah, wangu ndapererwa manje paya paya kuti ndichimukumbira futi hazviiti waona bcoz basa randaita ndaipapo ranga siri basa rekuti remanga manga bcoz ndiname degree somebody by, the, by, by then haa ndakangobuda baba ndini uyo ndarova ndarova nawest minister oyoya ndichingonzvengana nemota baba ndichingochikongoti unonongomiswa kauchinzi mdhara haufa uri kufamba seiko kune lockdown haa baba ndarova nawest dai so ndarova left yangu ndatora suffolk haa ah, baba ndakanda indicator Mm, Suffolk, Suffolk ndatosvika paStart Avenue paya paya handisi kutaura nemunhu krosa kupfuurira ya ababa pakafambwa haa pakafambwa munomuona Suffolk uyandange mudiki murefu baba kunobuda una nalo magundu right ndichingobuda so munalo magundi sekuru ah, ndikuona baba mapurisa baba tori pamahosi eyeyeye bhozi mota ka unongonoorwa nekamukoto ivo hapana pavanozombosiya mota but hosi manje chamwari anofamba newe anoenda newe chero ukada kutiza haa vanatizano nderipi baba vanangorova uten yangu vanatanga urova kanenge kajogu like unongoziva kana uchirova kajogu kefitness keke keuri muhudhu mako ndoka ndakada kuvaratidza ikako hava ndatorova kajogu keke ndakutodzoka futi kuna safoko baba apa ndonobuda westgate Ndarowa kajoke, ndarowa kajoke. Yo wava wangoro continue zvaona lo magondi ndo lucky ora ndakazoita iro baba. Vapedza kuenda ini ndava ndadzoka futi. Right. Ndakutombofamba pandambofamba. Ndinoyo baba ndabuda lo magondi ka. Naye lo magondi baba naye. Mm. ya yeah. mabhasi achidarika mazupo ah, ipapo zupo raitofamba but unenge usina na send kana kuti ukumbire waishaya kuti zvinofamba sei apa pacovid pane paitodiwa mari yakatowanda kudarika yemazuva ese haa ah, kudai ndatosvika baba pagreen croft paya paya vanhu vanenge vari pagreen croft vanenge vaitofunga kuti hameno mauri kubva mukati mukati vasiri zoti utobva kwavhondiwo baba haa ah, ndarova haa ah, ndarova pfumbi iri kuita ichiwanda baba ndakazosvika paroundabout yekuwestgate yaya right ndakunyatsonzwa kuti apa apa matrokanda akukweshera unomaziza matrokanda mabhonzo aya ya ya zvakukweshera zvese zvichinzwa kapeni kachiita kujunga so kuti ju ju wakutozoona kuti apa apa kabhonzo rakuda kutoita give in ya yeah. dai so ndacrossa handazodzika ndatopinda muna katsande handasvika padeni ndinogara nemupfanha wangu mupfanha wangu ndichingosvika akatonoti chibaba ibad news wauchindikurungira bota paye paye haa ah, ndava ndatanga ku ah, ndatonwa poriji riya riya pa ndoranga rasara chandiri kuti kunwa ka ndechekuti paketi racho ranga rakazara instant porridge ranga ratoita sei ranga rakutoperawo but akaona kuti nzara ina ndinayo ka akatowanza mvura ndakazongorinwa kunge maheu ha ya yeah. point yangu iri kungosvika pekungoti eh, abana let's just learn to be grateful for kadiki diki kako unoona kuti he handina mari he handina kana sendi but kana utombori nedhombi bcause ipapona i needed only one dollar just one dollar but ndipamba pasina ndo zvatinoona kutoti even kana une pakabasa kauri kushanda Chengetedza basa. Chengetedza basa because kana usina graft so ka unenge uchiita bhajeti yemwedzi wese ichikwana pa20 dollars ichitokwana uchitoti ndikatenga mafuta angu ndikatenga hofu just 20 bucks but unenge usina unenge usina yeah so wherever you are don't kanganwa yo nhamo don't forget kwawakabva just keep pushing just keep grinding e eh, geto yeutiragara rinozongohadhira sini waizia hatisi kuti don't live your life live a little e but usakanganwa usakanganwa bcause nhamo iriko and nhamo inokubata pane pekuti unonyatsoona kuti life iri ah, kundirova 10 zero chaiyo chaiyo anyway steward bank move nezuva rakanaka zvenyu but ya yeah.